מאנטאג יו ד סיוון תשע"ח, איך גיי דא יעצט א נייע אן אנדער טעמע, א טעמע וואס האט צו טון מיט סקווער און וויזשניץ, וויזשניץ מאנסי, ס'האט יעצט לעצטנס ווידער געפלאצט א מחלוקת און בפרט נעכטן נאך א מעשה וואס די רבי פון די מאנסיער אין מאנסי האט געטון, די שאלה איז ווער גערעכט דא, אויסגעהאלטן נישט אויסגעהאלטן, און צו סקלעראטא א טענה צו נישט קיין טענה, די מעשה איז געווען אזוי, א איד א רייכער איד וואס איז א חסיד גאר פון וויזשניצער אין מאנסי און האלט פון דעם רעבן דארטן אויכעט האט מיט אים א קשר, זיך געבויט א הויז, און געוואלט ער זאל קומען ווי זאגט מען קובע מזוזה זיין, נו, אז ער האט עס שוין געטון וואוינט דארטן דער קאסינער, האט ער געזאגט נו אז דער רבי קומט וועל איך שוין אויכט אריין קומען, נאכער נאך די קביעת מזוזה האט דער קאסינער געזאגט צו צום צו אים צו דעם ר' ישראל קאווע אויכעט, ישראל דעם וויזשניצער פון מאנסי, נו, רבשע קומסט אריין צו מיר א מינוט? איז ער אריין געקומען געמאכט א ברכה ביי רבשע. בצד וואס איז די מעשה אין סקווער? וואו איז געווארן א פייער, דארטן די טאכטער, איך ווייס דארטן איינע פון די פרויען ציפורת איך ווייס ווי, האט זי אגערופן אנדערע דארטן, און די ווייבער דארטן, איך גיי נישט אריין אפילו אין די נעמען און ווער דאס איז, און געהאט מלא טענות, ווי האט ער געטון אזא זאך, ווי איז ער געגאנגען אין אזא פלאץ, וואסי, דארף מען וויסן וואס דא טוט זיך. דער סקווערער לאזט נישט מען זאל קומען וואוינען נאנט צו אים, ער וויל אז מען זאל זיין וואס ווייטער, פיינער האט אזא בעסען זיין, ער האט גע'פסק'נט אז מען טאר נישט קויפן קיין הייזער א מייל אוועק פון אלע זייטן. ביי זיין טאטנ'ס צד, אין די צייט פון זיין טאטן, אז זיי האבן זיך געוואלט, זיי ווילן האבן א שטעטל פאר זיך אליין, פארוואס, פארווען, איך גיי יעצט נישט אריין, דאס איז א פרשה פאר זיך. די פראגע איז נאר איין פראגע, צו על פי הלכה קען מען זאגן א מענטשן, איך וויל נישט זאלסט וואוינען ביז א מייל פון מיר. א מייל די ווייט, קענסט קומען צו א מענטשן אים זאגן וואוין א מייל די ווייט פון מיר, כ'וויל נישט, כ'וויל וואוינען הונדערט מעטער פון דיר. צו נאנט קען מען אמאל צו פארשידענע סיבות אפשר יא על פי הלכה בעטן מ'זאל נישט קענען קעיוון קיין דירה צו קדאס, אבער אזוי ווייט אוועק א מייל, וויאזוי דאס איז א מייל אין קילאמעטער איז באלד וואן פוינט סיקס איז אזוי, ס'איז א ווייטע א ווייטע מהלך, ס'איז צו גיין צופיס א צוואנציג מינוט כאטש. דער קאסינער איז געגאנגען און געקויפט א דירה, אבער ער איז פארט אריין צום צום סקווערער, האט אים אויפגעוויזן אז ס'איז אריבער די מייל, האט ער מסכים געווען, און נאכער אין סקווער איז געווארן אז געווען אזעלכע פון די עסקנים דארטן וואס האבן געטענה'ט אז א מייל, טאקע מער פון א מייל, איז וואס אז מ'גייט מיט א קאר, אבער אז מ'גייט צופוס און מ'גייט דורך דארטן די די די די. די וועג דארט נישט דורכן כביש הזה איז איז גאר ס'איז ווייניגער פון א מייל אביסל ווייניגער נו נו איז געווארן א ויצעקו וואס הייסט ער האט געקויפט א דירה ווייניגער פון א מייל איז ער אהיים געקומען ווידער ער האט דיין גענומען מומחים און מומחים האבן געוויזן אז עכט דא איז דא א מייל נישט נאר דא דער רבי פון סקווער האט געזאגט איך ווייס נישט מיינע מענטשן זאגן אז ס'איז דא ווייניגער פון א מייל נו איז אויף דעם ענין דער וויכוח. ער האט זיך געבאקט, ער האט געזאגט צום סקווערער איך האב אריינגעטון אזויפיל געלט אויף צו ברענגען מומחים מען זאל מעסטן, און אלע וועגן האבן זיי געמעסטן אז איך בין שוין אריבער די מייל, דאס הייסט אז זיי, איך בין נישט אריין אין די מייל, אבער דער סקווערער האט עס נישט מקבל געווען, ס'איז געווארן צווישן זיי עד כדי כך, זיי האבן פאשקעווילן מיט צעטלעך מיט מעשה'ס, אבער יעצט. איז דער דער דא דארף מען פארשטיין נאך א זאך אז ווען דער ווען יענער דער דער קאסינער איז געקומען דארטן וואוינען ער ווייסט עס א גוטער רב א גוטער דאס וואס ער האט געצויגן צו זיך נאך מענטשן און אידן זענען געקומען געקויפט אירע זאטן ארום זיין שול דער געווארן א פראבלעם די וואס האבן געקויפט אויף דער זייט עס הייסט ווייטער פון סקווער די וואס האבן געקויפט אויף דער זייט נאך שוין נענטער צו סקווער די אונטער א מייל איז בשעתו איז רבי אלטר קאסטנער איז דאך מיט וויזשניץ בחיתון איך ווייס דארט משפחה איז א מחותן פון אן עשיר צדדים דארטן האט געבעטן די סקווערער פון גאנץ גדולי ישראל וואס ער איז געווען דער זון פון רבי מענדעלע פון רבי מאטעלע איז ער דער רבי דענציגער יא ער זאל גיין רעדן מיט אים זען וואס מען קען טון ער זאל רעדן אויך מיט די בראקערס איז טאקע די בראקערס אין וויזשניץ האבן באקומען א וויזאגט א. א הוראה פון וויזשניץ, מ'טאר נישט פארגעסן אז וויזשניץ מאנסי איז דאך א שוואגער, רבי מאטעלע איז געווען א שוואגער, ער האט העכטע איידים געווען ביי סקווערע, איז זאל מען עס ווי זאגט מען נישט נישט נישט פארקויפן דירות אויף דער זייט נאר אויף דער אנדער זייט, מ'האט געמאכט א מאפע אוואו יא און אוואו נישט, אבער די בראקערס וואס זענען נישט קיין וויזשניץ אנדערע ווילן נאך מאכן געלט און זיי ווילן כאפן מציאות דארטן און מען דארף אויך פארשטיין אז אן עשירים קומען אהין ווייל דארטן קען מען קריגן דירות פאר אסאך אסאך ביליגער איז מענטשן קויפן נו איז איז ווען עס איז סקווער ברענג עס פארוואס דער קאסטנער לאזט עס צו אבער דער קאסטנער זאגט זיי פרעגן עפעס מיר דער איימיצער קומט קויפן א דירה דארט אין געגנט פרעגט מיר ער קומט ער און ער איז עפעס א בעל הבית אויף די מענטשן זיי זאגן אויב יא צו קויפן אויב נישט צו קויפן. אבער אין סקווער איז מען פייער און אויפגערעגט. יעצט איז די פראגע, אוי, וואס איז געשען? דארף מען אריינקוקן וואס איז געשען. מען האט געשיקט א שליח, ס'איז ריכטיג דאס איז געווען דורך ווייבער נישט דורך שלוחים, דאס איז די ווייבער האבן עס געשיקט און געמאכט, זאגן דעם ישראל פון וויזשניץ און מאנסי אז וויבאלד די וואך איז דא חתונה אין סקווער, ער זאל צו די חתונה נישט קומען. און זיי האבן געוואלט אפטון זיין זיי גיין מכבד זיין דעם דעם מאנסיער פון פון פון פון וויליאמסבורג פון אנדערע פלאץ דארטן, בתקווה אז זיי זאלן יא קומען, ס'איז די אנדערע ברידער פון דאס וועלן יא קומען, און אים נישט, אבער וואס הער איך היינט אז די ברידער האבן געמעלדעט אז זיי קומען אויך נישט, און נאכדעם וואס מען האט געשיקט זאגן ישראל אז ער טאר נישט קומען צו די חתונה אין סקווער, קומען זיי אויך נישט. טשי. איז געווארן יעצט פייער צווישן סקווער און וויזשניץ מאנסי. איז געווען דארט נישט שלום מיט די רבי אבער חיי נו, מ'האט שוין געמאכט א מחלוקת, נו, נישט איז זיכער געווען אז דארט איז זיכער דא עפעס א שטיקל מחלוקת, אבער די פראגע איז ווער איז דא גערעכט, איז גערעכט ר' ס'הייסט ר' דוד'ל ס'איז דער רבי פון סקווער אז. פארטרייבן מענטשן פון זיין פלאץ אזוי ווייט? דארף זאגן דאס איז א שאלה אין הלכה, איך בין נישט קיין פוסק אין דעם ענין, ריכטיג זיין בעסט ווען מען האט אזוי גע'פסק'נט, אבער זיין דאך נוגעים דא, די שאלה צו מען צו זיין פסק איז א ערנסטע פסק, מען דארף אין דעם ענין גוט גוט גוט ווי מען זאגט אריין גיין מער טיף און קומען צו ערנסטע מסקנות צו על פי הלכה איז דאס אויסגעהאלטן יא צו נישט, אבער דערווייל וואס איך קען אייך נאר זאגן. ס'האט געפלאצט נאך א מחלוקת, און ברוך השם אויב ס'האט געפאלגט מחלוקת'ן איז נאך א מחלוקת. א גוטן אוונט.